Геннадий Иванович Воронцов, чӑваш филологипе культура факультечӗн пӗрремӗш деканӗ, Чӑваш патшалӑх университечӗн доценчӗ. Геннадий Иванович, ҫак факультета уҫнӑ май мӗнле йывӑрлӑхсем, кӑткӑс-ыйтусем сиксе тухрӗҫ?
Йывӑрлӑхсем ӗнтӗ, паллах, чи малтан кӑмӑл пирӗн пурнӑҫпа, пӳрнеҫпе ҫыхӑннӑ. Эпир вӗт-ха кунта Хамӑр коллектива малтан йӗркелесе ярасшӑн пултӑмӑр. Ҫак коллективра пирӗн пӗр кӑмӑллӑ ҫынсем пулччӑр. Вӗсем пирӗн шухӑшсене ӑнланччӑр та вӗсем ҫавсене пурнӑҫласа пыччӑр, вӗсем пире пулӑшса пыччӑр тесе шутлаттӑм эпир. Тӗрӗсене тӗрӗсӗн ҫавӑн пек коллектив пирӗн йӗркеленчӗ. Ун чухне пирӗн факультет коллективӗ ҫак ӗҫре мана декан пулнӑ май ун чухне питӗ нумай пулӑшрӗ. Вӗсемсӗр эпӗ нимӗн те тӑвайман пулӑттӑмӑр.
Пилӗк ҫул каялла тата хальхи факультет, мӗнле ҫитӗнӳсем, мӗнле улшӑнусем, тен, ҫитменлӗхсем пур паянхи кун? Ну, паян кун паллах ӗнтӗ, факультет ӗҫӗнче, унӑн пурнӑҫӗнче питӗ пысӑк улшӑнусем. Вӗсем ӗнтӗ пӗтӗм пурнӑҫ аталанӑвӗпе ҫыхӑннӑ, ман шутпа. Анчах та темле пулсассӑн та пирӗн преподавательсен, ҫакӑнта ӗҫлекен ҫынсен, кунта вӗренекен студентсен ӑнланса, вӗренмех тӑрӑшмалла. пурнӑҫра тӗрӗссипе илсен йывӑрлӑхӗ нумай пултӑр, анчах та ҫак йывӑрлӑхсене ман шутпа ҫӗнтермелле. Кунта ӗнтӗ чи пысӑк ҫӗнӗлӗх ӗнтӗ пирӗн факультет йышӗнчен, чӑваш филологи культура факультетӗнчен кӑҫал ӳссе тепӗр факультет ҫӗкленсе, ҫӗнелсе тухрӗ. Ку вӑл тӗрӗссипе илсессӗн пирӗн журналистика факультечӗ. Халь вара пирӗн икӗ туслӑ факультетшӑн пек пӗрле пулсассӑн малашне тата та нумай пысӑк ӗҫсем тума пултаратпӑр эпир. Чӑваш филологи культура факультечӗ, журналистика факультечӗ. Эпир вӗт-ха пӗрле пыманпӑр.
Уяв ҫывхарса килнӗ май мӗнле сӗнӳсем сирӗн пур? Уяв ҫывхарса килнӗҫемӗн эпӗ килне ман ҫакна каласшӑн, преподавательсене, аслӑ юлташсене, вӗсене пурне те пурнӑҫ йывӑрлӑхӗсене чӑтса пымашкӑн, тем чухлӗ йывӑр пулсассӑн та кӑмӑла хуҫмасӑршӑн пек вӑй хурсах малалла ӗҫлемешкӗн студентсене вара лайӑх вӗренсе

Деканат сударӗ ҫын чухне конкурс витӗр кӑларса ҫав декан вара декан ӗҫлеме тытӑнчӗ. Ун чухне декан пулӑшаканӗ Василий Алексеевич Андреевчӗ. Эпир вара хамӑрӑнпа пысӑк тӗллевсем тытрӑмӑр. Тӗллевсем арканӑ тӗрӗссипе тесен ҫак коллектива йӗркеленисӗр пуҫне вӑл йӗркеленӗ Анчах та ҫӗнӗ кафедрӑсем уҫмалла вӗт-ха. Мӗншӗн тесен пирӗн чӑваш филологипе культура факультечӗ кӑҫалпа та уҫӑмах культура логики кафедрине уҫасси пирки пуҫларӑмӑр, ҫынсене шырарӑмӑр, такампа та калаҫса пӑхрӑмӑр. Вот пӗртен лайӑх кандидатура кандидатура тытӑнчӗ, вӑл Захар Иванович Григорьев.

хатӗрлеҫҫӗ халӗ вӗсем шӑпах ӗнтӗ кӑҫал пӗрремӗш кӑларӑм вӗсен пӗрремӗш кӑларӑмӗ пулӑ колпити пысӑк пӗлтерӗшлӗ халӗ унсӑр пуҫӑнса эсӗ хамӑр факультета илемпе хӑтлӑх кӗртессишӗн те ун чухне тӑрӑшрӑмӑр перед студентсене кунта вӗренекенсене пурӑнма лайӑх пултӑр вӗренме лайӑх пултӑр терӗмӗр вара Чӑнах та кунта питӗ хитре пурнӑҫ пирӗн тӑвӑксем вӑл тахҫантан килекен пурнӑҫне сӑнарлакан стендсем йӗркелерӗмӗр, чӑваш историйӗ ҫинче калакан нумай стендсене хатӗрлерӗмӗр. Унсӑр пуҫне кунта тӗрлӗ кабинетсенче эпир халӗ дисплей класӗ те уҫӑлчӗ, магнитофон класӗ те пур унта, радиоаппаратура та пур. факультетра пӗччен студентсене вӗренсе лайӑх специалистсем пулма, кунта тӗрлӗ условисем пур. Ҫав условисем халь паян кун та тӗрӗссипе пире пулӑшса пыраҫҫӗ. Анчах та халь пурнӑҫа пурнӑҫ улшӑнса пырать, пурнӑҫ йывӑрланса пырать, улшӑнса пырать. Паллах ӗнтӗ ҫӗнӗ хӑл кӗртнӗ пирӗнни вӑл ҫӗнӗ пурнӑҫ пуҫланнӑ пекех. Пирӗн умра пысӑк тӗллевсем тӑратчӗҫ ӗнтӗ. Уйрӑмах ҫӗнӗ вӗренӳ планӗсене йӗркелесе ҫӗнетсе вӗсене ҫӗнӗ предметсемпе пултарасси. Вара пирӗн культурологсене вӗрентмелле,

ӑнӑҫусем сунатӑп. Вӗсем пурнӑҫ йывӑрлӑхне пӑхмасӑр ҫав йывӑрлӑхсене ҫӗнтерсе пыма пултарччӑр. Студентсене вара, вӗренекенсене эпӗ лайӑх пӗлӳ пухса, лайӑх специалистсем пулмашкӑн, вӑй-хал сунасшӑн. Вӗсем вӗсем те паянхи пурнӑҫӑн йывӑрлӑхне пӑхмасӑр, оптимизм туйӑмӗсене хӑйсен хавхалану туйӑмӗсене ҫухатмасӑр тем пек маллах лӑпчӑр. Тата пуҫсӗре, сире те уявӗ тивӗ.
Тата пуҫсӗре.